An eis zwee nächst Invitien sinn selbstverständlech mat vun der Partie. Eigentlech sinn se haut do gewiescht fir dass eist zackegt Kamerateam sech net langweilt.
Déi zwee Häre vun deene mer schwätzen, sinn d'Organisateure vun der Luxembourg Pride. Mir stellen Iech se vir, den Andy Maar an den Nicolas Van Elswe, déi schonn e puer, etlech Méint elo un dëser Pride schaffen, awer et ass och nach net dat éischt Joer. Villäicht kënnt Iech, kënnt Der eis elo direkt am Ufank eng Kéier soen, wat Är Aufgabe sinn am Organisatiounscomité?
Jo, also mir zwee sinn allen zwee och Membere vu Rosa Lëtzebuerg, déi et d'Organisatioun ass, déi de Luxembourg Pride haaptsächlech organiséiert. Do hu mir zwee e bëssen d'Aufgab, nieft dem Laurent Bocquet och, an dem Tom Hecker, fir d'Luxembourg Pride ze organiséieren. Dat ass ee vun eise gréisste Projeten während dem ganze Joer a wat elo zum Beispill a mäi perséinlecht Aufgabegebitt fält, dat ass alleguerten dat Grafescht, dat ass e bëssen d'Struktur opzebauen, wéi eng Deeg wat wou leeft, wéi eng Saachen op welche Plaze musse sinn a programmatoresch genausou och wéi an Zesummenaarbecht och elo mam Nicolas eng Strategie, eng Werbestrategie ausschaffen, eng Tourismusstrategie. Voilà.

Ech weess vun deem, ech mengen du kenns en, den Tom Hecker, et gëtt ëmmer vun deem geschwat, mee du gesäis en net vill. Wie ass dat, Séraphine? Ass e schei? En ass extrem schei. Ah, dann ass et dat, jo. En ass méi esou deen, deen ëmmer esou am Hannergrond wurschtelt. Ech kennen e ganz gutt. E léisst iech och alleguerte schéi gréissen. Dat ass léif. Mee en konnt elo leider net, net derbäi sinn. Mee ech kommen awer elo nach direkt dann zu der. éischter Fro bei deem Wuert Corona, vläicht sinn do mëttlerweil Leit, déi elo nach ëmmer zesummenzucken, well och keen am Mäerz keen domadder gerechent gehat huet, wéi dat opkomm ass. Wéi ass dat, huet Der do schonn dru geduet gehat am Mäerz, datt d'Luxembourg Pride hätt missen ofgesot ginn? Jo, fir éierlech ze sinn, effektiv am Mäerz, do ass et schonn ugaang, wou ee sech lues a lues ugefaangen huet Gedanken ze maachen. Et huet ee grad gesinn, datt alleguerten déi Leit, déi an de Schigebidder waren, datt do en Infektiounsherd war an datt dat sech ëmmer méi an Norde verlagert huet vun Europa. An Italien war et jo schonn. Et war eigentlech kloer fir eis, datt et eng Fro vun der Zäit war, mee et huet een awer iergendwéi och gehofft, datt dat relativ méi séier geléist wär. Well Pride war jo zu deem Zäitpunkt nach e gudde Stéck ewech. An jo, mir hunn eis awer, mir haten och aner Projete vu Rosa Lëtzebuerg. Do war zum Beispill de Ballroom, dee mer sollten hunn Enn Mäerz. An do hu mer vill méi ugefaangen ze bangen. An iergendwann eng Kéier war et wierklech kloer, wéi d'Grenzen agefouert goufen, dass nëmmen nach 100 Leit dierfen op enger Plaz sinn. Do hu mer geduecht, Okay, dat doten, mir mussen, de Ballroom cancelen a mir solle gläichzäiteg ufänken un engem Plang B ze schaffen, falls d'Pride am Juli net ka stattfannen. An e puer Deeg, zwou Wochen meng ech, méi spéit ass jo dann och den Uerder vun der Regierung komm, dass alleguer d'Manifestatioune bis op d'mannsten 31 Juli sollten annuléiert ginn. A säitdeem schaffe mir eigentlech nonstop fir eng Online Pride ze bidden, dass näischt ausfält, dass alles kann iergendwéi an enger anerer Form awer bäibehale ginn.
And you just mentioned it, the Online Pride, which I think is a brilliant idea to get it going, but so how did the idea

Hopefully after this year when Corona and everything subsides.
Wier et dann net vill méi einfach gewiescht, d'Luxembourg Pride einfach ze verréckelen, respektiv vläicht esouguer ze annuléieren fir dëst Joer? Also dat war fir eis op guer kee Fall e Choix. Ofsoen an op dat nächst Joer reportéieren, dat ass guer net a Fro komm. Mir haten en zimmlech attraktive Programm. An dee wollte mer net einfach esou an d'Waasser fale loossen oder op dat nächst Joer verschibe well verschidden Elementer hätten warscheinlech d'nächst Joer net méi an där Form existéiert. An jo, et war e Programm do an dee dee wollte mer och wierklech weisen. Déi aner Alternativ wär gewiescht, et op méi spéit ze verrécken. Et sinn och aner Priden, déi dat tatsächlech och gemaach hunn. Allerdéngs war eis och e bëssen, déi Situatioun ze geféierlech. Et weess net, wat an dräi Méint dono nach hätt kënne sinn. Zum Beispill elo d'Cologne Pride ass verlagert ginn. Déi sinn nach ëmmer net honnert Prozent sécher, ob se et maache kënnen. An dann déi aner Saach ass, wann alleguerten déi Priden verlagert ginn an de Spéitsummer, Ufank Hierscht, Dann hues de ganz villes op ee Koup an dann huet keen Audience genuch an do ass dann och d'Konsequenz, du kriss déi Saachen net bezuelt, déi s de op d'Bün stells. An do sinn och einfach net genuch Datumer fir all déi Evenementer ënnerdaach ze kréien. An et ass genau dat. An och hei am Lëtzebuerger Land leeft natierlech de Manifestatiounskalenner da rëm nees voll un duerch d'Traditiounsfester. Déi hunn alleguerten d'Leit dann och. Genau.
Du hues elo grad, Andy, de Programm zum Deel ugeschnidden. Mee wat hätt eis dann, wat hätt eis normalerweis erwaart dëst Joer, wa mer keng Online-Pride, wa mer eng normal Pride gehat hätten? An ech mengen, do wier et flott, wann s du mir kinns eng Äntwert ginn op Lëtzebuergesch vläicht an dann herno den Nicolas op Englesch. Wat fir vläicht verschidden Aspekter dovunner? Also ech mengen, dat wourobber mir am meeschten houfreg si waren, war, datt se mir mat deem Succès vum leschte Joer, wou mer d'Pride, d'Streetfest un zwee Deeg haten, also um Samschden an um Sonnden, datt se mir dat dëst Joer wollte widderhuelen. A mir hätten d'Méiglechkeet gehat, hei zu Esch eng zweet Plaz kënnen ze hunn an op där zweeter Plaz och deementspriechend eng zweet Bühn ze offréieren. Dat heescht, et hätt een e full Programm gehat, e volle Programm op zwou Bühnen, op zwou Plazen un zwee Deeg. Dat wier super, well da bréichten d'Séraphine an ech net méi ze streiden, dann hätt jidderee seng Bühn, verstees de? Dat wier super. Also dat, zwou Bühnen. An da war och eng Idee fir wéint der Equality Marche. Genau, also mir hunn. festgestallt, dass de Quality March all Joers ëmmer méi grouss ginn ass. A D'lescht Joer war fantastesch.
et war fantastesch. A mir haten d'lescht Joer och e Réckstau bis an Ja, ja. d'Uelzechtstrooss. Also, Ja, ja. d'Uelzechtstrooss ass ze kleng. Ja. A well d'Leit och alleguerten esou motivéiert sinn, déi dobäi sinn, a si wierklech och wëllen dat méi laang hunn, wéi nëmmen déi hallef Stonn, dräi Véierel Stonn, wéi laang et och dauert. Dofir hu mer dann och gekuckt, ob et méiglech wier, fir e gréissere Circuit ze fannen. An dat wär eigentlech eis zweet grouss Iwwerraschung fir dëst Joer gewiescht. Also wann ech lech richteg verstinn, wa mer 21 aus deem ganzen Zirkus eraus sinn a mer kënnen erëm eng normal Pride maachen, stinn d'Chancë gutt, fir dass de Paradewee méi laang ass an op zwou Plaze mat zwou Bünen. Doranner fänke mer net un.
Super, super, super.

A bigger audience means also more opportunities to improve your own programme, so it is also increasement of the quality of your own programme. This is very important to us. We cannot offer every year the exact the same programme.
Du bass elo schonn säit ganz laang derbäi, säit 2009 organiséiers du schonn d'Luxembourg Pride, deemools huet se nach Gmod geheescht. Wéi hues du dat elo empfonnt an deene leschten Gutt gerechent 10 Joer d'Entwécklung zu der Luxembourg Pride. Jo, also ech hunn et jo net alleng gemaach, mir waren ëmmer en Team an do sinn ech schonn houfreg op dat wat sech elo entwéckelt huet. Ech mengen den Ufank, dat war e ganz wichtegen Ufank, esou wéi et deemools stattfonnt hat, war dat och schonn fir Lëtzebuerg eng eng Revolutioun an dat huet sech entwéckelt an mëttlerweil hu mer eng ganz Woch mat esou ville verschiddenen Evenementer vun esou vill verschiddenen Organisatoren, Dat sinn net nëmme mir, Eurosa Lëtzebuerg, dat sinn och aner Organisatioune wéi We Are, also Bear, Bear Dukes oder Fairy Tales oder Expats, déi sech zesumme geschloss hu fir eppes ze organiséieren. An dat huet, mécht ee schonn frou, datt, dat esou gewuess ass, datt dat wierklech esou vill Leit vu verschidde Gesellschaften, vu verschidde Kulturen a sou weider mat ageschloss huet. A wat am flottste fir mech war, säitdeem ech dat mat organiséieren, dat ass, datt d'lescht Joer fir eng alleréischte Kéier d'Chamber an de Reeboufuerwe geliicht huet. A mir hoffen, dass dat och dëst Joer esou wäert sinn, dass mer déi Traditioun kënne fortféieren. A wann-ech-gelift, net nëmmen d'Chamber, mir wëllen alles, dat ganzt Land an de Reeboufuerwe gesinn. Esou vill wéi méiglech.
Wann Der en ëffentlecht Gebai hutt, oder keen ëffentlecht, geheit et an d'Reeboufuerwen an dëser Woch. Voilà. Andy, eng, wéi ass, Wéi empfënns du oder Dir als Organisateuren d'Ënnerstëtzung hei zu Esch, sou gutt vun der Gemeng wéi vun de Leit, wéi vum Geschäftsverband? Wéi ass do d'Atmosphär a wéi ass do d'Entente? Also ech ka just fir mech schwätzen, ech si wierklech erstaunt, wéi vill Support mer awer vun alle Säite kréien an datt d'Leit och proaktiv un eis eruntrieden. Et ass mol net onbedéngt de Fall, datt mir ëmmer jidderee musse froen, dierfe mer oder kënne mer oder hutt Der Loscht mee dass Leit och op un eis eruntrieden a soen, hei där hutt dat, kënne mir hëllefen, kënne mir participéieren, also nëmme Positives. The whole history of the Luxembourg Pride moving here to Esch is like a dream story of having someone who is so welcoming and open to an organisation in need and yeah it has been a success story ever since. Mee mir dierfen awer och net vergiessen, dass et d'Nationalpride ass. Jo kloer, mee Esch ass awer och déi eenzeg. Rainbow City hei am Land, bis elo. Do meng Fro, eng lescht Fro vläicht un Iech, wéint dem dem ILGA, dass d'ILGA-Klassement, wou Lëtzebuerg relativ gutt ofschneit dëst Joer, kéint Dir do e puer Wuert de Leit soen, déi vläicht net onbedéngt wëssen, wat ILGA ass a wat dat Klassement ass? So, ILGA Europe is, well, is a specific organisation of ILGA worldwide.

Merci soen. Ech wëll hinnen onbedéngt Merci soen. Also Dir kënnt ganz gären herno nach a meng Loge laanschtkommen. Mee e grousse Merci, datt mer dat hei esou kënnen organiséieren, op d'Been setzen, fir datt mer net ouni eng Luxembourg Pride dëst Joer sinn an datt mer eisen Houfert trotzdeem kënnen no bausse weisen. Merci un den Andy Mahr an un